Ech si frou Iech begréissen ze kënnen op eiser Pressekonferenz, wou mer zwou nei Initiativen eigentlech wëlle virstellen, déi mer am Kader vun eiser Logementscampagne abréngen. Dir wësst, dass mer säit Ufank des Joers eng Campagne iwwer Logement hunn, wou mer e bëssen eis e gewëssent Ëmdenke fuerderen, eis nei Iddien erabréngen. A wann ee sech déi neist Entwécklungen um Wunnengsmarché ukuckt, da gesäit een och, wéi wichteg dat ass, well d'Präisser ginn ëmmer weider erop. D'Kafpräisser si elo nom Statec ëm 5,6 Prozent gestigen, virun allem fir kleng Wunnengen. Dat geet dann natierlech och op d'Loyeren zou, déi sinn och ëm 4 Prozent, iwwer 4 Prozent gestigen. A well de Grond ass virun allem, datt d'Regierung tatenlos bleift, virun allem wat d'Rechter vun de Locatairen ugeet. Do geschitt relativ wéineg. Dat eenzegt wat agefouert ginn ass, dat ass d'Subvention au loyer. Ech mengen, déi hu mer schonn oft genuch kritiséiert. An am grousse Ganzen. Dëst ass fir d'Regierung, d'Eegenheem, déi eenzeg Wunnform, déi wierklech gefördert gëtt hei zu Lëtzebuerg. Dat erkennt een och un der Steierreform, alles wat do am Kader vum Logement agefouert gouf, ziilt eigentlech op Proprietären, op Eegenheemer. Dobäi ginn et verschidde Leit, déi eng déi kënnen einfach net kafen, well se sech et net leeschte kënnen. Et sinn der awer och vill, déi wëllen net onbedéngt, well se sech am jonken Alter net wëllen esou vill verschëlden, well se eng onsécher Situatioun hunn oder och einfach well se net wëlle gebonne sinn, well se well Well villes sech ännert, well se net wëssen, wou se an fënnef Joer wäerte schaffen oder ob se eng Famill grënnen. Et gëtt genuch Grënn, firwat een net onbedéngt muss am jonken Alter oder iwwerhaapt kafen, mee lounen. Mee de Locatiounsmarché ass zedéifst ongerecht. Firwat? D'Locatairen hu quasi net vill Rechter, beziehungsweis se kennen hir Rechter och net. Dowéinst hate mir och am Kader vun eiser Campagne eng Informatiounsbroschür erausbruecht, fir souwuel d'Proprietäre wéi och d'Locataire mol iwwert hir Rechter an hir Pflichten opzeklären, well vill Leit do net genee Bescheed wossten. A vill Rechter ginn dann awer och net propper applizéiert. Gëtt jo zum Beispill déi Mietpreisbremse mat 5 Prozent vum investéierte Geld, mee déi gëtt net wierklech kontrolléiert an oft iwwerschratt. Dat heescht, et gëtt keng wierksam Reglementatioun vun de Loyeren, et gëtt alles dem fräie Moart iwwerlooss an doduercher steigen d'Präisser eben andauernd, wéi een et och elo erëm bei den neien Zuele gesäit. An dozou kommen dann eben nach d'Immobilienagencen, déi d'Präisser eben och erhéijen, well si domadder op Käschte vun de Locatairen natierlech och hir Sue verdéngen. Dat heescht, d'Locatairen, déi hunn eng immens schwaach Positioun um Wunnengsmarché. A vill vun hinne sinn eigentlech vun der Aarmut betraff. Do gëtt et och Zuelen, dass do virun allem d'Locatairen Problemer hunn. Dat heescht, mir hu sou en Däiwelskrees, vill Leit, déi sech och net leeschte kënnen, eppes ze kafen, oder déi wéineg verdingen, déi lounen dann an hunn da Schwieregkeeten, duerch esou héich Loyeren an esou iwwerhaapt iergendwann enk fir op d'Been ze kommen. Voilà, an do setzen eigentlech eis zwou Proposen un, déi mer wëlle virstellen. An ech mengen, de.
D'Gäri fänkt un mat de Gemengen. Genau, jo. Een Niveau, op deem mer aktiv sinn, och mat eiser Logementscampagne, ass dee vun de Gemengen. Am Géigesaz zu deem, wat oft gesot gëtt oder gemaach gëtt, kënnen d'Gemenge ganz vill maachen op verschiddenen Niveauen. Zum Beispill am Beräich och vun den Taxen op eilstoend Wunnengen, Op deem Niveau ass awer, och wann den zoustännege Minister ëmmer seet, d'Gemenge kinnten a misste vill méi maachen am Beräich Logement, léisst d'Regierung do awer d'Gemengen zum Deel am Ree stoen. Dat heescht, déi Mesure, déi am Pacte Logement vun 2008 virgesinn ass, dass eben déi Tax ka kommen, déi ass net suedelfest an dorobber beruffe sech och verschidde Gemengen. Ech sinn zu Déifferdeng am Gemengerot an do gëtt ëmmer gesot, Tee trénken und abwarten. Mir kucke mol, wat aus deem gëtt, wat déi aner Gemenge gemaach hunn. Dat heescht, verschidde Gemenge wéi Esch, Dikrech oder Bekerech hu sech do e bëssen no vir getraut. Resultater, virun allem zu Esch, loossen awer nach op sech waarden, wëll et awer anscheinend net juristesch ganz kloer ass an d'Regierung deem Manque och net wierklech bäikënnt. Op engem aneren Niveau, dee mer awer och schonn oft genannt hunn, ass d'Regierung awer ganz staark engagéiert u sech, wann d'Gemengen eppes géife maachen. Dat heescht, d'Regierung ass jo bereet, bis zu 75 Prozent vum Bau vu soziale Mietwunnengen ze subsidiéieren, bis natierlech e gewësse Maximum. Luxuswunnenge komme warscheinlech net op 75 Prozent, wann déi zu soziale Mietwunnenge verlount ginn a gebaut ginn, mee do ass et dann awer esou, dass en d'Gemengen net genuch maachen, sech dorunner net wierklech eruwoen. Ganz wéineg Gemenge ginn do mam Beispill vir an do hu mär och schonn Initiative geholl um Niveau vun de Gemengen. Zu Déifferdeng hunn ech do ganz en Investitiounsplang virgeluecht, deen am Fong virrechent, dass et finanziell kee Grond gëtt, dat net ze maachen. An der Stad Lëtzebuerg gëtt et nach manner kee Grond, dat net ze maachen, wëll d'Stad Lëtzebuerg net verschollt ass. Dat heescht, déi Investitioun, déi giff sech do ouni Problem relativ schnell rechnen, wëll ee jo 75 Prozent bäigeluet kritt, plus herno e Loyer kritt. A mir wäerten dann och zu Diddeleng an an anere Gemengen esou en Investitiounsplang awer abréngen a ganz konkret Propose maache fir d'Budgetsdiskussiounen, déi elo an de Gemenge sinn. Wat mer awer leider gesinn, dat ass, dass och op am Gemengenniveau, mä och um Regierungsniveau d'Heft wierklech aus der Hand gelooss gëtt an d'Promoteuren do fräi Hand hunn, fir u sech d'Logementspolitik hei am Land ze bestëmmen. Wa Wunnenge gebaut ginn, dann ass dat ëmmer, De ganz groussen Deel, wann net exklusiv d'Promoteuren, déi dat maachen an déi dann och entscheeden, wéi dat, wéi eng Präisser, wéi eng Konfiguratiounen dat och sinn, ob dat elo Wunnenge sinn, déi där Populatioun déngt, déi wierklech am Moment Wunnenge brauchen, dat ass leider net de Fall. De Fokus vun eiser Pressekonferenz haut ass awer och grad eis Initiativen, wéi d'Carole et scho gesot huet, fir d'Rechter vun de Locatairen ze stäerken. De Gros vun der Lëtzebuerger Bevëlkerung ass Proprietär, dat heescht den Drock op de Locatiounsmarché ass deementspriechend grouss. An d'Rechter vun de Locataire sinn da schwéier ze, also ginn net genuch bekräftegt, wëll et der éischtens net vill ginn an zweetens wëll den Drock jo da ganz grouss ass an d'Leit sech soen, hei ech si frou iwwerhaapt eng Wunneng ze hunn. An dobäi ass et zum Beispill eis Kritik um un der Subvention de loyer, voit jo, jo mir elo kënnen de Reflex bei de Proprietäre wäert elo sinn, dass se se tendenziell nach méi héich Loyere kënne froen, vue que dass se jo wëssen, dass hir Locataire quasi méi Sue kréien. Den zoustännege Minister huet dann ëmmer drop higewisen, dass et jo awer eng Brems gëtt, dass de Loyer sech jo orientéiert um Um Capital investi vum Logement, dat heescht net um Wäert um Marché, mee um Capital investi, dat heescht dat, wat d'Leit ausginn hunn, fir dat Haus ze kafen oder ze bauen. A wann dat scho laang hier ass, da sinn déi Präisser, déi een do ka froen, och scho wäit ewech vum Marchéspräis um Locatiounsmarché. Wat de mer awer och festgestallt hunn, dat ass, datt eeben d'Leit déi Reegel net genuch kennen an d'Leit virun allem och net déi Instanz kennen, déi dofir zoustänneg ass, dat ass d'Mietskommissioun, déi an all Gemeng misst bestoen, déi iwwer 6.000 Awunner huet. Mir hunn zum Beispill a verschidde Gemenge mol nogefrot, wéi vill déi Kommissioun da sollicitéiert gëtt. An dat markantstens Beispill ass do, dass zu Diddeleng, wat jo awer eng grouss Gemeng ass, déi zënter der dëser Legislatur net eng Kéier sollicitéiert ginn ass. Et ass awer net virstellbar, datt zu Diddeleng all d'Loyeren 100 Prozent nom Gesetz sinn. Et ass och net virstellbar, datt et kee gëtt, deen iergendswéi all senge Pflichten als Proprietär nokënnt. Dat heescht, dat do gesäit een, datt d'Leit och net wësse wat hir Rechter sinn an u wee sech adresséieren. Dofir hu mär elo an de verschiddene Gemengen d'Initiativ ergraff fir eng Motioun virzebréngen, déi eeben seet, dass en d'Gemenge fuerdert, dass d'Gemenge sollen eng Informatiounscampagne maachen an deem Beräich. Zu Diddeleng ass dat scho gemaach a Gott sei Dank, no deem Constat war dann och jiddereen iwwerzeegt, dat ze ënnerstëtzen an déi ass unanime ugeholl ginn. Och zu Esch ass déi liicht amendéiert ugeholl ginn, déi Motioun. Alles, wat do drasteet, ass tel quel ënnerstëtzt ginn. Et ass nach e bësse completéiert ginn, dass een nach aner Informatiounskanäl benotzt. An zu Déifferdeng wäert se um nächste Gemengerot, zweeten Dezember, zur Diskussioun stoen. An der Stad Lëtzebuerg leeft dat ëmmer e bëssen anescht of. Do gëtt dat da fir d'éischt an eng Kommissioun weiderginn an da kënnt dat eréischt zeréck an de Gemengerot. Mä do ass dat och ënnerwee an do wäert déi déi Motioun dann och um un den nächsten Ordre du joure stoen. Also den den de Schwéierpunkt vun där Opklärung soll eeben déi déi fënnef Prozent Reegel sinn, muss een zwar soen, fënnef Prozent ass et fir net-miwwléiert Haiser, zéng Prozent ass et fir miwwléiert Wunnengen. Dat heescht, et ass scho méi komplex wéi ëmmer just deen ee Chiffer. An, muss een awer och wëssen, an dofir ginn eis Fuerderungen am Kader vun der Logementscampagne och op deen hin, wann dat rezent verkaaften a kaafte Wunnenge sinn, dann ass déi fënnef Prozent Hürd och keng Léisung fir d'Präisser vun de Loyeren ze limitéieren, wëll da sinn och d'Präisser vun de Loyeren awer nach héich. Dofir ass eis Fuerderung och, dass een déi dee Pourcentage och opgrond vun engem gewësse Mietspiegel reviséiert an och no ënnen adaptéiert. A laangfristeg ass eis Fuerderung dann och, fir op den nationalen Niveau iwwerzegoen, dass eng national Mietskommissioun geschafe gëtt, wou vill méi qualifizéiert kann agoen, vill méi reaktiv kann drop agoen an wou och och selwer proaktiv virgeet fir Kontrollen ze maachen, fir déi Regel, dat Gesetz anzefuerderen an eben och dann zoustänneg ass fir déi Gemengen ënner 6.000 Leit. Well mir hunn eben och de Constat gemaach, do gëtt et och ee Jurisprudenzfall, wou een e Geriichtsuerteel gewonnen huet opgrond vun där doter Regel. A wéi deen ugefaangen huet, well dat huet sech jorelaang gezunn, do war den éischte Constat deen, well vir ier een op d'Geriicht geet, geet ee jo op déi Mietskommissioun, den éischte Constat war, déi Mietskommissioun ass net richteg besat. Dat heescht, wann een esou muss ufänken, da wäert dat bestëmmt esou Prozeduren net vo méi schnell maachen an och net ganz encouragéierend wierken, fir déi Leit, déi hir Rechter wëllen afuerderen. Mat enger nationaler Mietskommissioun kinnt een och esou Fäll evitéieren.

Propositions de loien ginn net esou oft redigéiert wéi Projets de loien. Also déi komme jo vun den Deputéierten. Dat huet verschidden Ursaachen, well et ass äusserst aarbechtsintensiv an net einfach, e Gesetz ze redigéieren, respektiv ze amendéieren. Dofir komme se meeschtens vu Regierung, vu Ministèren, wou eng Staff vu Beamten, spezialiséierte Beamten dat maachen. A se kommen d'autant plus manner oft, wa se vun der Oppositioun kommen, well ee sech wéineg Chancen erechent, datt se duerch kënne kommen. An der Ekonomie vun der Aarbecht ass dat dono eng Iwwerleeung wäert. Mee mir waren awer eis der Meenung, datt een do kéint op deem Niveau der Regierung e bëssen hëllefen. fir eppes fir d'Locatairen ze maachen. Gëschter Owend nach op enger Table ronde huet de Minister Hansen fir d'éischt Kéier emol vu Locataire geschwat. Ech hat bal den Androck, datt en eise Walprogramm gelies huet. Mee firwat net, et ass ëmmer gutt. An et wier och gutt, wann en e Gesetzesprojet giff maachen. Mir proposéieren dann och eng Reform vum Loyersgesetz vun 2006. Do sinn zwee Punkten. déi mir wéilte reforméieren an déi awer scho kéinte substantiell de Locatairen hëllefen, an dat net op dee Wee vun Almosepolitik, wéi dat zum Beispill mat der Subvention loyer ass, mee wierklech fir dofir ze suergen, datt se konsequent kënnen awer aspueren. Dat Éischt, dat ass eppes, wat mir proposéieren, wat et och an anere Länner gëtt op verschidde Manéieren. Mir hunn dat och an eisem Exposé des motifs e bëssen, dorobber gi mer e bëssen an. Dat gëtt et an eisen dräi Nopeschlänner an et gëtt et bestëmmt och nach a ganz villen anere Länner. Dat ass, datt zu Lëtzebuerg ass et jo esou zur Zäit net gereegelt, ween d'Kommissioun vun de Frais d'agence, also ween d'Frais d'agencen, bezilt, wann en iwwer eng Agence fiert, fir en Haus, en Appartement ze lounen. Et ass net geregelt, mee d'Realitéit vum Maart mécht et eben esou, an ech mengen, jiddereen, deen dat erlieft huet, datt et de Locataire ass, deen fir déi Commissioun muss opkommen. Ech gleewe kaum, datt de Géigendeel de Fall ass, oder da muss ee wierklech immens vill Chance hunn. An dat wéilte mer inverséieren. Dat heescht, mir wéilten do eng Modifikatioun an deem Gesetz erabréngen, déi seet, datt et den Optraggeber ass, dee bei der Agence, bei der Immobilienagence, deen och muss fir d'Frais d'agence opkommen. Dat ass dat Éischt. An dat Zweet, wat mir wëllen änneren, dat ass bei der Garantie bancaire. Bis elo ass et esou, wann ee bis dann esouwäit ass, da muss een och nach den Equivalent vun dräi Méint Loyer dohinner leeën. Mir wéilten dat plafonéieren op engem Mount Loyer. Ech mengen, dat ka scho wierklech substantiell hëllefen. Wann een zum Beispill, konkret Beispill, hëlt en Appartement vu 50 Meter Carré, deen dann e Loyer hätt vun 1200 Euro, dat ass eng Realitéit eben hei, da kann ee schonn direkt am Ufank sech déi kleng Rechnung esou iwwerleeën, ee Loyer, dat heescht dann eben déi 1200 Euro, an da kommen nach d'Frais d'agence plus déi 17 Prozent TVA, Provisioun, déi dobäi kommen, dat berechent, dat sinn da 1.404 Euro, déi een da muss bezuelen. An dann kommen nach déi dräi Loyeren Kautioun dobäi, dat ginn da 3.600 Euro. Dat Ganzt, do si mer iwwer 6.000 Euro, 6.204 Euro, wat ee schonn direkt dohinner muss bliederen, fir iwwerhaapt kënnen anzezéien, wat eng. D'Rëschlech Zomm ass, a mir wëssen dat jo, ech brauch dat, mengen ech, net ze soen, grad déi Leit, déi iwwerhaapt net a Fro komme fir Propriétaire ze ginn, well et gëtt ëmmer vu Propriétairen geschwat oder Hëllefe fir méiglechst hypothetesch Propriétairen, mee grad déi, déi Locataire sinn, meeschtens ass et Et kann e Choix sinn, mee et muss net onbedéngt e Choix sinn an oft ass et einfach aus der Nout eraus. An déi Suen do, dat ass relativ, schonn e relativ gréissere Batz. Dofir wollte mer dat änneren, aus verschiddenen Ursaachen. Mir mengen och, datt et gerecht ass, well et ass e bësse komesch, datt grad Een Bailleur zum Beispill, deen dann de Service vun enger Agence freet, datt duerno dee Service bezuelt gëtt vun deem aneren, deen iwwerhaapt duerno, deen u sech iwwert d'Agence muss fuere fir en Appartement ze fannen. Dat ass eng relativ grouss Absurditéit, datt dat net hei zu Lëtzebuerg geregelt ass. An zweetens ass et an eisen Aen wierklech sozial, well et wierklech, dës Kéier konsequent, deene Schwächsten hëlleft, op jiddwer Fall um Immobiliëmarché. A mir mengen och, datt dat Et däerf een net vergiessen, datt et jo esou ass, datt jo net jiddereen, dat ass och net all Propriétaire esou, datt en onbedéngt wëllt e Maximum aus der Täsch eraushuele vun de Leit oder vun hire méigleche Locatairen. Esou funktionéiert d'Welt jo och net. Mir liewe jo net an enger Welt vun onméiglegen Zyniker. Da geet e Locataire dohinner, deen et e bien geet, fiert iwwer eng Agence, seet, Voilà, dat doten ass mäi Bien, ech wéilt en fir 1.000 Euro op de Marché, ech mengen dat wäert ongeféier dat sinn, an dono, an dat kënnt vir, datt d'Agence déi Präisser aneschters aschätzt an natierlech Interêt huet e Bien ze verkafen, wou de Loyer méi héich ass, déi kann e vläicht och nach uspornen, fir ze soen, ma nee, hei, Dir kënnt awer 100 Euro oder 200 Euro. eropgoen, dat, an da seet en natierlech meeschtens warscheinlech de Bailleur seet, ah wann dir mengt, jo firwat net, dat kann een och nach, dat kann ee sech och nach virstellen. An mir mengen, datt dat och wierklech dozou kéint bäidroen, fir wierklech non seulement dann eben de Locatairen ze hëllefen, mee dozou bäidroen, datt vläit och Loyeren, d'Propose vu Loyeren dann e bëssen erofginn, well deemno wéi dann och Baieren iwwert aner Weeër fueren wéi iwwert Agencen fir hiren Bien lass ze ginn an datt dat souwisou gutt ass fir den Bailleur mee awer och äusserst profitabel wäert sinn fir de Locataire. Dat wäert schonn e bëssen dozou bäidroen fir d'Loyeren erof ze setzen. Bon, a schlussendlech natierlech och déi Saach mat der Garantie bancaire, wat mer och nach wëllen änneren. Do muss een net vill änneren an der Proposition de loi. Et muss een u sech just quasi ee Wuert änneren, wou mer och net agesinn, firwat ee misst dräi Méint Loyeren hannerleeën. Et gëtt gesot, gëtt argumentéiert, dat ass dann, fir eng gewësse Sécherung ze hunn, mee souwisou muss e Locataire eng Haftpflicht hunn, e muss iwwer eng Assurance fueren, wann en eng Degradatioun hätt. Mir sinn der Meenung, datt ee Mount Loyer vëlleg schonn duergeet als Garantie bancaire an dofir menge mer schonn, datt een déi kleng Saach do kann änneren. Dat ass. Ee Bäitrag vun eis, déi ge Proposition de loi, déi natierlech sech areit an all eise Propositions de loien, wann dat se giff duerchkommen, wat mer och hoffen. Ech hoffen, datt et seriö geholl gëtt. Mir mengen, datt Chancen do sinn, datt et seriö geholl gëtt. Dann, wann dat kéint duerchkommen, dann hätte mer schonn de Locatairen e Stéck gehollef. Mir hätten de ganze Problem dann net geléist. Mir wéilten dat. maachen. Mir sinn net an der Regierung, mä mir versichen dann awer trotzdem vun der Oppositioun eraus elo ganz konkret weisen, a wat fir eng Richtung ee kéint goen, wann een eng Regierung wier, déi de Logementsproblem seriö géif huelen.